עס קומט יעצט יום כיפור, יום כיפור איז א זמן פון תשובה, א זמן כפרה, יעדער איינער האפט דער באשעפער וועט אים מוחל זיין און אים אפזיגלען א גוט געוואונטשט יאר, א גמח סימא טובה. יעצט שטייט אז אויב א מענטש האט וויי געטון איינעם, איז דער באשעפער אים נישט מוחל ביז ווילאנג ער האט נישט איבערגעבעטן זיין חבר. ס'טייטש אז אויב א מענטש האט גע'גנב'עט געלט פון איינעם, דארף מען אים גיין באצאלן און ער דארף אים איבערבעטן. און טאמער א מענטש האט נישט איבערגעבעטן יענעם איז באשעפ פאר אים נישט מוחל. א מענטש קען גיין פאסטן משבת לשבת, קען טון וואס ס'זאל נאר זיין, באשעפ וועט אים נישט מוחל זיין ביז ווי לאנג דער וואס האט וויי געטון האט אים מוחל געווען. וואס איז פשט פון דעם? ווייל די תורה לערנט אונז די חשיבות פון אנדערע מענטש, רוב תורה רוב מצוות און רוב עשות און לא עשות רעדט בין אדם לחבירו און נישט בין אדם למקום, ווייל די גאנצע תורה איז געבויט אויף בין אדם לחבירו, וויאזוי א מענטש זאל זיך אויפפירן איינער מיטן צווייטן, ווייל א מענטש קען נישט ווערן נאנט מיטן אייבערשטן נאר טאמער איז נאנט מיט יעדעם איינעם, אונז זעמער אלע איינס, יעדע איד איז אלעס איין אגודה, אונז זעמער איין זאך, אויב אונז האבן די כח זיך צו צעטיילן, מאכן מחלוקה, זיך שלאגן איינער מיטן צווייטן, צו האבן די כח וויי צו טון איינער די צווייטן, איז ביז ווילאנג ס'איז דא פירות לבבות, איז נישט דא קיין באשעפער אריין געמישט אין דעם, שטייט ס'איז דא א באשעפער אבער דער באשעפער איז נישט פרעזענט, ער איז נישט דארט, די מציאות פון די אייבערשטער איז נישט דארט, ס'דארף קודם זיין אחדות, קודם דארף זיין אנערקענונג אז יענער איז חשוב פונקט ווי דו ביסט חשוב, ווייל יעדע איד איז חשוב אבער דו דארפסט אנערקענען אז יעדע איד איז חשוב. ס'איז היינט דא זייער אסאך ארגענעזעישאנס, ס'איז א וועלט פון חסד, מענטשן טיילן אסאך צדקות, מיליאנען, מי כעמך ישראל, זאגן למשל ביי די גוים, טאמער א רייכע גוי געט אמאל הונדערט טויזענט דאלער פאר צדקה, צו עפעס א טשעריטי פאנד, און ער געט הונדערט טויזענט דאלער, גייט עס אריין אין די ניוספעיפער, ס'איז א גאנצע זאך, ער האט געגעבן הונדערט טויזענט דאלער צדקה, ווייל עס איז א גאנצע זאך. ביי אונז אידן, יעדן טאג. פאר די גוי, די IRS האט עפעס אזא זאך פון דרײַ הונדערט דאלער א יאר דאנעישאן פאר די מידל קלעס, עפעס אזא נומבער האב איך געהערט,

און מיט די היינטיגע ארגענעזעישאנס, ס'איז דא ארגענעזעישאנס, ס'איז דא ארגענעזעישאנס וואס האבן קאמפעטישן, אסאך משפחות וואלטן צוזאמגעפאלן ווען נישט געוויסע ארגענעזעישאנס, ס'איז א עולם חסד. יעצט איז דא אבער איין מין חסד וואס קוקט אויס ווי מענטשן האבן פארקוקט, און דאס טייטשט לאונלינעס. ס'איז דא היינט אסאך מענטשן, ספעשעלי אסאך אלטע בחורים אדער גרושים, און זיי זענען לאונלי. און ס'איז דא אפילו אינגעלייט מיט קינדער און זענען לאונלי. זיי פילן לאונלי. וויאזוי שייך ער זיך? ער האט טאקע א ווייב מיט קינדער, באט ער האט נישט קיין סביבה, ער האט נישט קיין חברים. קיינער קוקט אים נישט אן, און איינע פון די זאכן, נישט נאר מ'קוקט אים נישט אן, קיינער זאגט אים נישט ווי חשוב ער איז, קיינער מאכט אים נישט פילן אז דו ביסט חשוב, אז דו ביסט וואליובעל. באשעפער האט אריינגעגעבן אין נאטור אין א מענטש אז אונז אלע דארפן זיין, אונז דארפן צוקומען איינער צום צווייטן, אונז קענען נישט לעבן אליין, א מענטש בטבע קען נישט זיין אליין, און אונז זעמען אלע איינס, און אז א מענטש האט נישט קיינער וואס רעדט צו אים און קיינער קוקט אים נישט אן, פילט ער אליינס, און ס'טוט וויי. סאו ס'איז דא היינט זייער סאך לאונלי מענטשן, און איך זע נישט ס'זאל זיין עפעס מעידזשער אז איינער זאל טון וועגן דעם, מען זאל רעדן וועגן דעם. איך האב געהערט דא און דארט באט זייער ווייניג. ס'דארף מעורר זיין די נקודה. וועגן לאנגענעס אז די עולם זאל וויסן אז עס איז דא די פראבלעם און מען דארף טון וועגן דעם. איך וויל פארציילן א מעשה וואס איך האב געהערט פון די בעל שם טוב, וואס די מעשה גייט איז אויף פסח, ס'איז געווען א איד א באבאטיש איד, געהאט געלט, געווען ערליך איד, ער קומט צום בעל שם טוב ער זאגט, ס'קומט פסח, ס'שטייט אז אליהו הנביא קומט, איך וויל זען אליהו הנביא, וואס קען איך טון צו זוכה זיין צו זען אליהו הנביא? האט אים די שם טוב געזאגט, גיי קויף א גאנצע וואגן פול מיט עסן און א וואגן פול מיט קליידער, פאר אריבער צו א שטעטל, דארט א כאטקע, וואוינט דארט א ארעם מאן מיט קינדער, גייסט אריין ביי אים פסח געב אים עסן מיט די קליידער פאר אים און די קינדער און זאלסט זוכה זיין צו זען אליהו הנביא. יא די איד האט געמיינט מסתם דאס א למד ו' צדיק איך ווייס וואס. שוין ער גייט ער פילט אן א וואגן מיט עסן און ער פילט אן א וואגן מיט קליידער. אזא מין קול טוב וטוב פארט אריבער ערב פסח צו יענע שטעטל טרעפט טאקע א אלטע צוקראכטע הויז דארט א כאטקע און ער קלאפט אריין אויפן טיר עפן דארט אויף א פרוי און איך זעה די קינדער גייען דארט אנגעטון מיט לאטעס און די הויז האט אויסגעקוקט ווי א חלל. און ער פרעגט איך קען דא איינשטיין אויף פסח? זאגט די פרוי דו ווילסט דא איינשטיין אויף פסח איך האב דאך נישט קיין עסן אונז זעמער אלע הונגעריג מיין מאן דרייט זיך יעצט און וואלגערט ער האפט אפשר ער קען עפעס אהיים ברענגען כאטשיג מ'זאל האבן מצות עפעס מ'זאל נישט שטארבן פון הונגער ווי קען איך דא האבן אכסניא יעצט זאגט ער ניין ניין זאגט ער איך האב עסן איך האב קליידער איך קען געבן פאר די קינדער נייע קליידער איך גיי שוין נישט זיין אינדערהיים איך קען שוין נישט אנקומען אהיים סאו וועל איך דא איינשטיין און די פרוי קוקט ארויס און זעט א גאנצע וואגן מיט עסן א וואגן מיט קליידער און זאגט געזונטערהייט קום אריין און שטייטז איז געווארן שמחה אין שטוב, עס איז געווארן ששון ושמחה, די קינדער האבן זיך געפרייט, זיי האבן געזען עסן, זיי האבן געהאפט זיי זאלן כאטשיג האבן עפעס אריינצונעמען אין מויל, און פלוצלינג איז דא דא גורמי, טאפ קוואליטי מיעט, טאפ קוואליטי פוד, מיט נייע קליידער, וואס זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אז זיי זאלן גיין מיט נייע קליידער, און די מאן קומט אהיים און. דורכגעגאנגען די גאנצע פסח און עס איז געווען שמחה, יא אויפגעלאכטענע פסח, אבער ער האט נישט געזען אליהו הנביא. קומט ער צו לויפן צום בעל שם טוב חלומות, זאגט ער רבי, יא איך האב אויפגעלאכטן אין א שטוב אויף פסח באט איך האב נישט געזען אליהו הנביא. זאגט אים בעל שם טוב. יעצט אויף די צוויי טעג יום טוב פיל אן א וואגען נאר מיט עסן, גיי אריבער נאכאמאל צו דעם מענטש, אבער פאר דו קלאפסט אויפן טיר, שטיי דארט אפאר מינוט און הער דיך אונטער וואס זיי רעדן. שוין, שם טוב זאגט, טוט מען, און ער טראכט צו זיך, אוי וואס קען עס זיין, א משפחה פון קאבאליסטן, איך ווייס שוין שוין האב איך עס נישט געכאפט די ערשטע טעג, גייט ער פילט אן א וואגען מיט עסן ער פארט אריבער, און קומט אן צו יענעם אינדערהיים ביי יענע כאטקעלע, שטעלט זיך אוועק אזוי שטיל, און ער הערט ווי די קינדער וויינען, זאגט די מאמי, מיר זענען הונגעריג, וואס גייט מען עסן, עס קומט יום טוב, עס וועט נישט זיין קיין עסן אויף יום טוב. רופט זיך אן די מאמע, זאגט ער, קינדער, איך האב ענק געזאגט ערב די ערשטע טעג, אז אליהו נביא גייט קומען און ברענגען עסן, און ער איז געקומען און ער האט געברענגט עסן מיט קליידער, אזוי זאג איך ענק, ער וועט קומען נאכאמאל און ער וועט ברענגען עסן. ווען ער האט דאס געהערט האט ער פארשטאנען וואס בעל שם טוב האט געמיינט. די מענטשן זענען ביזי און וויל זען אליהו נביא, וואס שטייט אליהו נביא וועט טון? ער וועט קומען און ער וועט מבשר זיין בשורות טובות. סאו בעל שם טוב האט אים אויסגעלערנט, אז דו ווייסט אז מענטשן זענען זיי עיי סורא, די קען זיין דאס גייט אים זיין זיין אליהו הנביא, די קען זיין דער וואס וועט אים מבשר זיין בשורות טובות, גיי די און די טוה עס יענע, זיי מבשר בשורות טובות, זיי די די אליהו הנביא. סאו פארשטייסט אז א מענטש קען גיין. און העלפן א צווייטן, א מענטש קען גיין און אויפלעכטן א צווייטע מענטש, מיט וואס ס'זאל נאר זיין, אזוי ווי דו פארשטייסט אז א ארעמאן ער דארף געלט, און דו גייסט דו געסט אים געלט האסטו אים אויפגעלאכטן, א מענטש איז חס ושלום קראנק אין שפיטאל, דו גייסט דו העלפסט אים מיט דאקטוירים, צו דו גייסט אים נאר באזוכן, די זעלבע זאך קען מען העלפן מיט לאנלי מענטשן, איך געדענק אמאל איך בין געגאנגען.

ט, נישט אלעמאל איז די קאנווערסעישאן, נישט אלעמאל איז א שמועס, דו ביסט געגאנגען צו א מענטש, ער זיצט דארט אליין, די איידיע אז איינער האט אים געוויזן, איי עקנאלעדזש דעט יו עקזיסט, איך אנקען דו ביסט חשוב, בכלל אז דו עקזיסטירט. האסטו נישט גערעדט לאנג, עס איז נאר געווען צוויי מינוט, עס איז נאר געווען א מינוט אפילו, אבער איינער האט אים אנגעקוקט, די מענטשן דרייען זיך ארום, קיינער קוקט נישט אויף זיי. איינער האט אים אנגעקוקט, פרייט ער זיך שוין. ס'איז דא היינט אזויפיל לאונלי מענטשן. אלעס וואס זיי ווילן אז איינער זאל קוקן אויף זיי, איינער זאל זיי זאגן א גוט ווארט, עפעס. דזשאסט קוק אויף אים, זאג אים דו ביסט עפעס, מאך אים פילן אז דו ביסט אז דו ביסט עפעס. און זייער אסאך מאל מענטשן מען טרעפט יענעם מען מיינט נע דער איז א סלאו, דער איז אהער, דער איז אהין, ווייסט מען האט אלע לעיבלס פון די ערשטע מאל מ'האט אים געטראפן. ס'איז זייער א געפערליכע מענטעליטי צו האבן אז מען טרעפט א מענטש די ערשטע מאל מיינט מען ווייסט שוין ווער ער איז. קודם די ערשטע מאל האסט געטראפן א מענטש מיינסט און האסט געמיינט ער איז עפעס מיינט נישט ער איז דער. און אפילו לאמיר זאגן זעסט א מענטש אסאך מאל זייער סאך מאל דו זעסט אים אבער דו קענסט אים נישט, איך ווייס פון מיך אליין, כ'האב עס געווען מענטשן וואס כ'האב געזען אבער כ'האב נישט עכט גערעכט גערעדט מיט זיי, און עט סאם פוינט האבן מיר אונז אנגעהויבן רעדן און זיי האבן געווארן נאנט, אינמיטן האב איך געזען דער מענטש איז זייער א חשוב'ער געשמאקע מענטש, ער איז אינגאנצן אנדערש וואס כ'האב געמיינט ער איז. אסאך מאל דארפסטו אסאך מאל דארפסטו געבן אביסל צייט, געב אביסל צייט צו קענען יענעם, וועסטו זען ער איז אינגאנצן א אנדערע מענטש, און עס קען אסאך מאל זיין דאס גיין רעדן צו איינעם, און קענסט נאך ווערן זיין חבר, און נישט נאר דאס, קען זיין דו האסט חברים, יא דו האסט מענטשן יו הענג אוט וויט, דער נאט ריעלי יור פרענדס, נשא מיט דעם וואס דו מיינסט אז ער איז גארנישט, און העסט אננעם רעדן מיט איינעם, נישט נאר דערסט ווערן זיין חבר, דאס איז זיין דיין חבר, דאס זיין פילן אזוי ווי מ'זאגט נפשו כשירו בנפשו, און דיין דאס פילן ממש איינס מיט אים. דו קענסט קיינמאל נישט וויסן. אבער די פאקט איז זיין אז טאמער דו וועסט גיין רופן יענעם, אסאך מאל קען עס זיין ממש א פאון קאל, א טעקסט, האו אר יו? וואס איז געווען? זאג מיר עפעס גייט פאר אין דיין לעבן. שמועס מיט אים וועגן דיין לעבן, וואטעווער ס'זאל זיין. ממש אזא זאך קענסטו גיין און אויפלעבן א צווייטן. סאו לאמיר זיכער מאכן די יאר וואס קומט די יאר אז יעדער איינער זאל גיין זיך איבערבעטן מיט וועם טאמער ער האט חס ושלום וויי געטון איינעם. און די יאר זאל זיין א יאר ווי קיינער זאל נישט פילן לאנלי. יעדער איינער זאל פילן אז דער סאמבאדי אוט דער. איינער קוקט אויף מיך, איינער קערט, איינער קערט אויף מיך, איינער'ס מחשב אז איך לעב. און די אייבערשטער זאל העלפן אונז זאלן אלע האבן א גמר חתימה טובה און זוכה זיין בביאת גואל צדק מהרה י אמן.